Bu günki meniň pikedim biziň watandaşlaryma Türkiýeden Türkmenistana ekstradisiýa edilen we edilmekçi bolunýan biziň watandaşlarymyz, biziň aktiwistlerimiz, biziň žurnalistlerimiz, ýagny derňewük işini geçiren žurnalistimiz diýip hasap edýän Merdan Muhammedow, Umyda Bikjanowa, Ferhat Durdyýew, Russiýadan ogurlanyp gaçylan oglanlar häzir gyssagarada atlary ýadyma düşenok, Mälik Berdi, Allamyradow we ýene ýene oglan gyzlar gaçyrylyp äkidilen Türkmenistana emma Umyda Bekjanowa barada häzirlikçe hiç zat belli däl şonuň üçin gaçyrylyp äkidildimi, Türkmenistana äkidilmedimi, ony aýdyp biljek däl, ýöne şu günki meniň etjek çykyşym şul terrorlyk edilýän işlere, gizli ýollar bilen adam gaçakçylygyna goşulýan, şol işleri edýän, ýerine ýetirýän, şol işlerde elleri bar adamlara Şu zatlary togtatmak üçin, dur diýmek üçin Birleşen Milletleriň öňüne, Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne gelip, şu gün bir özüm piket edýän. Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler. Bu gün görşüňiz ýaly, men Nýu-Ýorkda Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde beýlese öwren görkezeýin, Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde. Ine binasy ýa-da men şu gün piket etmekçi bir özüm şu biziň alnyp gaçylýan kanun daşary alnyp gaçylýan biziň watandaşlarymyz biziň aktiwistlerimiz biziň ine Merdan Muhammedowymyz özüni derňewçi žurnalist hökmünde tanatdy özüniň bilimi bilen özüniň zehininiň ýitiligi bilen hakyky žurnalistleri gaýra döz-dirýän adamdy. Ine, bu günki gün bolsa Umyda Bekjanowanyň ykbaly häzirlikçe näbelli bolup dur. Şonuň üçin men şu gün Nýu-Ýorkda Birleşen Milletler öňünde, Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde çykyş edýän. Häzir hemem hatam ýazdym. Ol hatda-da ähli zady görkezdim. Gör, şol hatdaky görkezen zatlarymam şol dil bilenem aýdaýyn size diýip, bije çörtdi ony. Geçen ýyl bilşiňiz ýaly, edil iýul aýynda, bu göni bir ýyl bolýar, ýene bir bäş-on günden Merdan Muhammedowy alyp gaçdylar. Özüňiz bilýänsiňiz ykbalyny, näme bolaryny. Häzirlikçe ykbalynyň nähilidigem belli däl, direldidgem belli däl. Habar-hatyr ýok. Türkmen tarapyndanam hiç hili ses-seda ýok. Eger şo suduna gatnaşyp, bize habar berilmedik bolsa, bize şonuň sud bolanynam biljek däl. Biz şonuň Türkmenistana äkidilendimi ýa başga ýere äkidilendimi, onam biljek däl. Şol adamlaryň jany sag bolsun, şu ýerine gatnaşan adamlaryň. Berdanmuhammedowyň tarapyny tutup çykyş eden adamlaryň bigünädigini sudda-da aýdan adamlaryň ählisiniň jany sag bolsun. Emma oňa garamazdan biz ine görşümiz ýaly Türkmenistanyň ne sudlary, ne kazylary, ne adalat edaralary hiç biri işlemeýändigini şo ýerden gördük. Sebäbi ýüzüne goýjak bolup şunuň günäsi bar diýip Gol çekdirjek bolup urup-ýenjen adamlaryna çenli biziň habarymyz bar, emma ol adamlar dogrusyny dogry aýdypdyrlar sud güni. Şonda-da sudýa muňa ýyl kesýär. Merdan Muhammedowa ýyl kesýär. Şol bir giden adamlaryň, bir giden adamlaryň şaýatnamasyna garşy şol Şoňa şaýatnamasy bolsa-da, şony göz öňüne tutman, şul oglana il kepildir. Emma biz häzir çyk bilemzok, niredediginem bilemzok, habar-hatyrym ýok. Indi bu günki gün bolsa, Umyda Bekjanowanyň jany howp astynda. Edil Merdan Muhammedow ýaly. Ýöne diňe bul ikisi däl, başga-da birnäçe oglan-gyzlar tutuldy. Indi atlaryny sanasam, bilýän ýadyma düşýänlerini sanasam, Mälikberdi Allamyradow Russiýadan alnyp gaçyldy. Olam kimiň kömegi bilen? Olam žurnalist diýip özüni atlandyrýan Allamyrat Rahymowyň kömegi bilen. Onuňam subutnamasy öz kanalynda bar, girip görüp bilersiňiz. Menden başga hiç kimde ýokdy diýýär. Allamyrat Allamyradowyň Mäligiň nirededigini, adresini, telefonyny menem başga bilýän ýokdy diýýär. Enesi subutnama şol. Indi ol oglan tutulanda, Men şunuň adwokatynyň pulunam men berdim. Gowy etdiler, tutdular diýip, begenjini gizläbilmän ekrana çykyp özi dili bilen aýtdy. Men şol pullary berýän. Kim ýene-de kömek edip diýip etjek diýse, şulaň üstünden arza ýazjak diýse, Tutdurjak, basdyrjak, ýok etdirjek diýsem, men kömek edýän puluňyzyň gürrüňi ýok diýip, özi çykyş edip aýtdy. Onam men toslamok, öz kanalynda dur. Şonam men häzir iňlisçesini-de aýdyp berjek. Sebäbi käbir ýalançy, kezzap, feýk oppozisionerler Birleşen Milletler Guramasyna-da, bul ynsan hak-hukuklary goraýan edaralaryňam başlyklaryna-da biziň edýän çykyşlarymyzyň hemmesini Bularyň edýän zatlary terrorizmiň ysy gelýär, bular terrorizme çagyryş edýär diýen ýaly terjime edip beripdirler, ýalňyş terjime edip beripdirler. Şonuň üçin hem men häzir muny iňlis dilinde-de aýdyp geçjek. Şol Allamyrat Rahym şuňam şul adam gaçakçylygynda, şol human trafficking diýilýär, şul zatlarda eliniň bardygyny aýdyp berjek. Onuňam Kanadanyňam Çeh Respublikasynyň, Çehiýanyňam ähli döwlet edaralarynyň adamlaryna, ol Amerikada ýerleşýän Kanadanyň konsullygyna, posolstwasyna, ilçihanasyna, Çehiýanyňam ilçihanasynyň işgärlerine ýüzlenip aýdýan, şol adamynyň edýän gyssy-gyjurlyklaryny, şular ýaly adam gaçakçylygynda, finansowy kömek edýändigini şulara ýatladasym gelýär. Şular hökmany suratda şul adamyň edýän kanun daşary edýän işlerini şular ýaly adam gaçakçysy kanunsyz bi kanun adam gaçakçylygyny gizli ýollardan adam gaçyryp alyp gidýän şol işlerine goşulýandygy finansowy kömek edýändigi barada ol edaralara hökman hat ýazmaly. Goý bilsinler kimiň kim näme iş edýänini. Ýöne biziň edýän zatlarymyzy tersine terjime edip berip, şol adamlary bizden daşlaşdyrmak üçin gaty jan eden adamlar bar. Ony biz ol şol ynsan hak hukuklary goraýan guramalaryň başlyklarynyň öz dilinden eşitdik. Bu ýagdaý haçana çenli dowam etmeli? Haçan muňa kim muňa dur diýmeli? Ine şu biçara naçar zenan maşgala. Şu ýylan maşgalany kowalap, bir ýyl, iki ýyl bäri yzga düşüp kowalap, ahyry gurbanlyga gabatlap tussag etdiler. Häzir onuň ykbaly sorag astynda dur. Näbelli. Şonuň üçinem men şu gün şu ýerde şol ýitirim edilýän oglan-gyzlaryň hak-hukuklaryny goramak üçin Nýu-Ýorka geldim. Bir özüm ine pikir edýän. Indi e, şul işlerde elleri bar e, adamlar. Yani adam diýip aýdasymam gelenok, emma adamlar diýmeli bolýar. Iki ýurduň arasynda bolup geçýän wakalar e, kanun arkaly, kanun arkasy Kanunyň daşynda edilýän işler ine, şu günki gün şu zatlara getirdi. Öz aralarynda özüni hökümet diýip atlandyrýan, türkmeniň özüni häkimiýet diýip atlandyrýan adamlarynyň, Türkiýäniň hem. Şolar ýaly özüni hökümet diýip atlandyrýan içeri, daşary işler ministrlikleri bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrlikleriniň edýän gysyp-gujurlyklary ine şu şu günki gün kanun daşary adam alyp gaçmaklyk bular üçin bir adaty bir zada öwrüldi. Gynansak-da şeýle. Görýän bolsaňyz, ine, Şu plakatlarda görşüňiz ýaly, hemme zat ýazylandyr. Ärdoganyňam Türkmenler biziň bilen ganymyz birdir, janymyz birdir, adymyz, familiýamyz, kökimiz birdir diýýän adam bu günki gün, Şular ýaly ejiz, naçar zenanlaryň oglan-gyzlary tut-tussag edip, Türkmenistanyň eline berýärler. Men owalam aýdandyryn, siz Kökümiz bir, ganymyz bir, dinimiz bir, dilimiz bir diýen adam, ekranlara çykyp gürläp diýen adam bu günki gün aýdan sözlerini ýuwutdy. Bu günki gün aýdan sözlerini yzyna gaýtaryp aldy. Näme üçin? Sebäbi görýänsiňiz gaz, nebit adamlaryň, ynsanyň janyndan, ynsanyň ykbalyndan has degerli bolup dur. Şular üçin, şular ýaly adamlar üçin ynsandan gazyň, nebitiň bular üçin has bahaly bolup dur, has zerur bolup dur. Häzir men size beýle ýeňse tarapynam görkezeýin. Birleşen Milletler Guramasynyň ine binasy. Görünýändir size. Görünmez. Döküldip. Olara men hatam taýýarladym. Bir gowy hatam taýýarladym. Iňlis dilinde. Ony häzir olara gowşurjak eltip. Goý olaram çäre görsünler. Şu ýerde ähli zat ýazylan, nämeler bolup geçýäni. Şu biçäre adamlaryň, hiç hili goragsyz adamlaryň ykbalynyň Türkmenistana baranda türmelerde çüýrejekdigi, şulary fiziçiski zorluk görjekdigi, ýitirim ediljekdigi, türmeler ýitirim ediljekdigi barada ähli zady şol hatda görkezdim. Bagyşlaň watandaşlar, ünsümem bölünýär, köçäň gyrasy bolansoň maşynlar eýläk-beýläk geçip durlar, çar tarapym gyt-gowak, atlaram ýadymda çynok şu wagt. Bilýän bolsaňyz soň kommentariýalarda ýazarsyňyz şol oglanlaryň, gyzlaryň atlaryny, tutuny kimler tutulyp alyp gidilen bolsa, emma meniň bilýänim ine şu ikisini has gowy tanaýan, şonuň üçin şu ýerde men şol Türkmenistanyň kim bolanda-da Türkmenistanyň watandaşlary özleri bigünä, şol aýkylan oglan-gyzlaryň hemmesem bigünä, hiç birem terrorizme çagyryş eden adamlar däl, hiç birem ýarag alyp planyny öldüriň, planyny tütiň, näme ediň, Konyada gürrüň hiç haçan edilmedi, doly edilen gürrüňlerem ekranda. Şu gyzyň eden gürrüňleriň bary, eden gürrüňleriniň bary ekranda. Näme diýdi? Türkmenistanyň Konstitusiýasyny terjime edip berdi. Türkmenistanyň jenaýat kodekslerini bir-birden, bir-birden halka öz dili bilen, türkmen dili bilen düşündirip berdi. Halkyň gözüni açmak isledi. Sebäbi kanuny bilmeýän, Halk kanuny bilmezlik üçin şol kanun kitaplaryny, konstitusiýa kitaplaryny satuwdan Türkmenistan aýyrdy. Türkmenistanyň özüni hakimiýet, özüni hökümet diýip atlandyrýan adamlary ähli satuwdan şol kanun kitaplary ýok etdi. Jenaýat kodeksleri, konstitusiýa elmydama halkyň elýeterli nyrhynda bazarlarda, magazinlerde söz-ba satylaýmaly, ýa bolmasa kitaphanalarda bolmaly. Emma ýok. Emma ýok. Ony kitaphanalar barsa alyp bolanok. Şonuň üçin şu gyz Türkmenistanyň adalatynyň, adalat edarasynyň ili bolup, türkmen milletiniň öňüne çykyş edip geldi şu wagta çenli. Näçe ýyl? Dört ýyl, bäş ýyl. şu zatlary türkmen halkyna düşündirip berdi. Sebäbi kanuny bilmeýän halky, kanuny bilmeýän halky arassa ýeňil ugurlar bilen, ýeňil usullar bilen türmä basyp bilýärdiler, ýelk edip bilýärdiler. Şuny sen çekmesen, biz seni Basarys, biz seni näme ederis, gol çekseň, özüň dobrowolnyý islegiň boýunça gol çekseň, ýylyňy azaldarys diýip gorkuzyp, on ýyl gyrnar, on ýyla gidersiň, on bäş ýyla gidersiň diýip gorkuzyp, aldap, gol çekdirip, alty ýyla, sekiz ýyla şeýdip basyp ýörler, dört ýyla, bäş ýyla. Adamlary şeýdip basýarlar. Bir basansoňlaram özüňiz bilýäňiz, ol Türkmenistanyň türmeleri pul girdejy getirýän edaralar. Düşünýäňizmi? Şonuň üçinem türmeler hiç haçan boş däl. Bigünä adamy oturtmaly welin oturtmaly. Edil konweýer ýaly. Pagta ýygyňda diýýändirler, şu gün siz normaň on kile, on bäş kile diýip. Ýa ýigrimi kile diýip. Edil şu Türkmenistanyň adalat edaralarynyň hem şular ýaly normasy bar. Türmeleriniň hem şonuň ýaly normasy bar. Aýdamy, günnemi, hepdedemi näçe adam basmaly, şolar ýaly normasy bar. Sebäbi o taýdan pul gelýär. Eger adam basmasalar, ol pagon getirýänleň hemmesi aç öljek. Watandaşlar, düşünýäňizmi? Hemmesi aç ölerdi. Şonuň üçin hem şu kanun bolsun diýip çykyş eden gyz. Halk adalatly döwletde ýaşasyn diýip çykyş eden gyýyşy. Halkyň hak hukugy bolup, halkyň sesi bolup çykyş eden gyýyşy dört-bäş ýyllap. Ine bu günem bu tussagda ýatyr. Häzirem ykbaly belli däl. Nirede diňem belli däl. Ap, bularyňam ykbaly şolar ýaly. Nirededigi belli däl. Bular iki döwlet bolup Türkiýe bilen Türkmenistan iki döwlet bolup Türkmenistanyň gazyny neftini almak üçin şul ynsanlary orta uklaýar. Şeýle dil duşik edýäler. Sen bile ol adamlary berersiň bizem saňa gaz bereris neft bereris näme diýseň ederis. Ine şular ýaly öz arasynda Mafiýa aýdan kanun daşy. Näme bolýa? Kanun daşy zat mafiýa bolýa. Ine şu hakyky arassa mafiýa türkmen özüni hökümet diýip atlandyrýan türkmeniň birim Türkiýäniň özüni hökümet diýip atlandyrýan iki sany daşary işler ministrleriniň arasyndaky bolup geçýän dildüwşükler. Ine şony aýdasym geldi. Watandaşlar Biz bulara azatlyk dileýäs. Ähli tutulyp gidilen oglanlaryň, gyzlaryň hemmesine azatlyk dileýäs. Ýaňam aýdyp geçdim, häzir hat ýazdym. Şol haty men Birleşen Guramasyna, Birleşen Milletler Guramasyna häzir gapysy ada şu aňyra tarapda üsti nemede görünip duran aňyrda. Ana o ýerde ak daşy ýokarda kryşasy ak bir girelge bar. Waratasy ana şo taýyp barýan häzir. Barýanda şol atam gowşuryp diýmeli zadam diýip gaýdýan şolara. Aýtmaly zatlar. Ine şular ýaly watandaşlar hemmäňiz onda sag oturyň. Bu günki pikirimi men tamamlaýan. Häzir iňlis dilinde-de bir agyz çykyş etmekçi. Sag boluň.